Үтүө күнүнэн күндү оҕолор! Билигин мин эһиэхэ фруктаны сиир киһи организмыгар төһө суолталааҕын уонна фрукта ханнык битэмииннэринэн баайын туһунан кэпсиэм. Фрукта кыра калорийдаах астар ахсааннарыгар киирэр. Элбэх витаминнарынан уонна минералларынан баай буолан, Киһи иммунитетын үрдэтэр эбит. Иммунитетын үрдүк буоллаҕына киһи организма араас ыарыыга бэриммэт буолар. Маны таһынан фруктаны сиир киһи аһы буһарар органнарын үлэтэ тупсар. Холобура, оһоҕос, куртах, ноор диэн органнарбыт үлэлэрин тупсарар. Фрукта аҕыс уон тоҕус уон бырыһыана ууттан турар уонна элбэх клетчатка диэн элеменнээх эбит. Клетчатка хааҥҥа саахал элбиирин болор, калий, кальций, магний диэн элеменнэринэн киһи организмын байытар. Маннык наадалаах битэмииннэр организммытыгар киирдэхтэринэ, биһиги доруобуйабыт тупсар. Фрукта организмҥа битэмиин эрэ буолбат, атын туһата өссө элбэх. Бастакытынан, киһи организмыттан туһата суох эттиктэри сайҕаан таһаарар. Иккиһинэн, киһи уҥуоҕа кытаатарыгар көмөлөһөр. Оҕолоор, эһиги фрукта сиир буоллаххытына, эһиги улаатаргытыгар көмөлөһүөҕэ. Үсүһүнэн, рак диэн ыарахан ыарыыттан киһи организмын харыстыыр элемент фруктаҕа элбэх эбит. Төрдүһүнэн, киһи организма аһы түргэнник буһарарыгар фрукта улахан көмөлөөх эбит. Аны биирдиилээх фрукта туһунан кэпсиэҕим. Яблоко диэн биһиги күн аайы сиибит. Яблоко ыс битэмиининэн баай буолан, киһи иммунитетын үрдэтэр. Банан уонна дыня диэн фрукталарга кальций диэн элемент элбэх буолан, биһиги былчыҥнарбыт эбэтэр мышцабыт үлэтин күүһүрдэр эбит Абрикос, персик, слива диэн фрукталар А битэмиининэн баай буоланнар, биһиги харахпыт үлэтигэр көмөлөһөр. Груша Грушаны киһи кыра да грушаны сиэтэҕинэ сүрдээх тотор эбит уонна биһиги оһоҕоспут үлэтин груша тупсарар эбит. Аны фруктаны сииргэ туох быраабыла баарый? Оҕолоор, эһиги холобура котлет, сиэтэххитинэ миин истэххитинэ, уопсайынан эттээх бүлүүдэни иһиэтэххитинэ, ол кэнниттэн үс чаас буолан баран фруктаны сиэхтээххит. Фруктаны сарсыардааҥы аһылыкка сиир ордук эбит. Оччоҕо эһиги фруктаттан күннээҕи энергиятын ылаҕыт. Киэһэ утуйуох иннинэ фруктаны сиир бобуллар, бу манна ыйааһыҥҥыт эбит диэн сөп, эбэтэр организмҥытыгар туһата суох элбэх уу мустуон сөп. Аһылыккытын барыта фруктанан солбуйар эмиэ сыыһа. Организмҥыт аһы буһарар свойствота кэһиллэр. Аны күн аайы фруктаны сиэххэ сөп дуо? Фруктаны күн аайы сиэххэ сөп. Но эбиэккэ эрэ дылы, минньигэс фруктаны элбэхтик сии сатаан, холобура яблоканы, гранаты, ананааһы, апельсины, мандарины. Бу фрукталары күн аайы эбиэккэ дылы сиэтэххитинэ, хааҥҥыт саахара хаһан да үрдүө суоҕа. Оҕолоор, күн аайы фруктаны сии сатаан, фруктаны сибиэһэйдии даҕаны, Салааттаан даҕаны эбэтэр духуопкаҕа буһаран да исиэххэ сөп, минньигэстик аһаан